السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو تھوڑا اپنا میزبان آباد سواگ حاضر خدمت ہے تے اج دا جڑا میرا عنوان ہے وہ ہن سرائیکی دے اکھان دوستو سرائیکی دے اکھان کیا ہوندن بیسیکلی کہ جڑیاں گالیں سارے ورکا نے مختلف جائیں تے کیتی ہیں اور اپݨی زندگی کوں آسان بݨاوݨ کیتے جہڑیاں جہڑیاں گالھیں کیتیاں ہن، سیاݨاں دیاں جہڑیاں گالھیں ہن انہاں کوں اکھاݨ آہدن۔ جہڑا اساݙا سب توں پہلا اڄ اکھاݨ ہے او ایہ ہے کہ نمبردار میں ہاں، نمبردار یعنی میں ہاں تے روٹی میݙا بھرا ݙیندے۔ دوستو! اس توں مراد ایہ گھدی ویندی ہے کہ کدھ کجھ لوک خود ساختہ سردار بݨے ودن کہ جنہاں یعنی انہاں کوں گھروں روٹی نئیں پک ݙہیندی تے او مہمان کوں ڈوجھے دے گھروں روٹی کھویندن تاں اٹ مینز کہ اوکوں اتھاں تساں آکھ سگدے وے کہ نمبردار میں ہاں تے روٹی میڈا بھرا ڈیندے۔ دوستو اج دا جیڑھا ڈوجھا اکھاݨ ہے بھا دی ڈری ٹنڈاݨے کول ڈردی ہے۔ بھا دی ڈری ٹنڈاݨے کول ڈردی ہے۔ اس توں کیا مراد ہے؟ مراد ایہ ہے کہ خدا نخواستہ کہیں شے توں بندہ ڈر پووے جیویں اوں آکھے بھا دی ڈری ٹنڈاݨے کول ڈردی ہے۔ ٹنڈاݨا ہک چھوٹا جیڑھا پتنگہ ہے جیڑھا رات دے ٹائم اڈے۔ تاں او روشنی کریندا ہے تاں او وچاری اے سمجھدی ہے کہ شاید اے وی اوہا بھا ہے تاں ایندا مطلب ہے کہ اس طرح دا کوئی سین ہووے تساں اے آکھ سگدے وے کہ بھا دی ڈری ڈنڈانے کول ڈردی ہے۔ اج دا جیڑھا تریجا اکھاݨ ہے دوستو او اے ہے کہ تازی چنگ ہٹی تے۔ اس توں کیا مراد ہے؟ تازی چوں گھٹی توں مراد اے ہے کہ کوئی شئے بچاونڑی نہ جیہڑی کا شئے کما ونڑی تازی کھا ونجنڑی تازی دکان تے ڈے ڈیونڑی تاں اتھاں تساں آکھ سگدے وے کہ اتھاں کے شئے بچنڑی اے ہر شئے یعنی تازی چونگ ہٹی تے ویندی کھڑی اے دوستو اج دا جیہڑا چوتھا اکھاݨ اے او اے ہے کہ چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز۔ اس توں کیا مراد ہے؟ اس توں مراد ایہ کیتا ویندے کہ چوراں دا مال جیڑھا ہوندے اوندی کوئی ویلیو نی ہوندی اوندی کوئی پیمائش نی ہوندی اوندے واسطے کوئی پیمانہ نی ہوندا بس چوراں دے کپڑے ہوون تاں ڈانگاں دے گز ہوندن یعنی چوراں دا سامان جیڑھا ہوندے اوندا موٹا لگدا ہے نہ کہ اوندی ملھوں قیمت جھیندی ہے دوستو اس توں بعد جیڑھا اگلا اکھاݨ ہے او ہے بھئی ہک پنݨاں تے ڈوجھا حلوے دی خرائط دوستو پنݨاں تے حلوے دی خرائط اکثر تساں ݙٹھا ہوسی کہ کوئی دوست یا کجھ ایسے لوگ جیڑھے تہاݙے کولھ منگݨ آلے آندن تے او آ کے فرمائش کریسن کہ ساکوں اڄ اے شئے ݙیو اڄ اے شئے ݙیو اتوں تساں اے ڳالھ آکھ سڳدے وے کہ ہک پنݨاں تے ݙوجھا حلوے دی خرید اچھا اس توں علاوہ ساݙے چھیواں جیڑھا اکھاݨ ہے اڄ دا او اے ہے دوستو کہ ڈھیر سیاݨے جھڳا سنڄ اس توں کیا مراد کیتی ہے سیاݨاں نے کہ ہک گھر دے وچ اگر ہک وݙا ہے، ہک سیاݨا ہے تاں ایندا مطلب اے ہے کہ بھئی او گھر بہترین چلدا پیا ہے۔ اگر ہر بندہ سیاݨا ہوسی، ہر بندہ آپݨا مشورہ ݙیسی تاں ایندا مطلب اے ہے کہ او گھر ٹھیک طریقے نال چل سڳسی۔ جتھاں ڈھیر سیاݨے ہوون تاں سیاݨے آہدن کہ اتھاں جھڳا سنڄ ہوندا ہے۔ ہک اڳلا اکھاݨ ہے سئیں جیندے داݨے اوندے کنولے سیاݨے۔ اس توں مراد کیا گھدی ہے سارے سیاݨاں نے کہ اڄ کل دے دور وچ وی اکثر اے ݙٹھا ڳیا ہے کہ جیندے کول پیسہ ہووے جیندے کول دولت ہووے جیندے کول اچھی کار ہووے تاں لوک اوکوں سلام کریندن اتھاں سیاݨاں نے اے اکھاݨ ݙتا ہے کہ جیندے داݨے اوندے کملے ای سیاݨے ہک اکھاݨ ہے سئیں کہ ہلا لہݨے آلے توں برا ہوندا ہے۔ اس توں کیا مراد ہے؟ مراد ایہ ہے کہ تساں اگر کہیں دے نال کوئی بھلا کیتا ہے، ولا بھلا کیتا ہے، ولا بھلا کیتا ہے، حتی کہ اوکوں عادت پئے گئی ہے ایں گالھ دی تاں او اتھاں ولا بندہ ایہ گالھ آکھ سکدا ہے کہ یار ہلا لاݨے آلے توں برا ہوندا ہے۔ دوستو! اڄ دا جیڑھا ٻیا اکھاݨ ہے

جیڑھا کہ میں شیئر کرنا بہوں ضروری سمجھداں کہ جنج پرائی آمک نچے جو توں ننگا ویلاں گھتے ایہ ساڈی سرائیکی دی ہک بہوں پراݨی کہاوت ہے کہ پرائیاں جنجاں دے اتے ونج کے نچݨا وی آمک آدمی دا کم ہے اور پرائیاں جنجاں دے اتے پرائے گبھروواں دے اتے پرائے گھوٹاں دے اتے ونج کے پیسے سٹݨا وی کنڈوراݨے بندے دا کم ہے ایہ وی کوئی اچھے اخلاق دے مالک دا کم نئیں۔ دوستو! سرائیکی اکھاݨ میݙے کولوں ایندا بے انتہا ذخیرہ ہے۔ بڑے چسولے چسولے میݙے کولوں اس طرح نے سرائیکی اکھاݨ ہن اور ایہ میں وقتاً فوقتاً تہاݙے نال ضرور شیئر کریندا رہ ویساں۔ دوستو! انہاں ساریاں چیزاں کوں ݙیکھݨ کیتے عباس سواڳ تھل ثقافتی رنگ کوں ضرور سبسکرائب کریسو اور بیل آئیکن دے بٹن کوں وی دٻا ݙیسو تاکہ ہر نویں آوݨ آلی ویڈیو تہاݙے تک ضرور پہنچے تے السلام علیکم ورحمت اللہ۔